vana tete vangu masisters angu vanoimba neni even pamavideos tinoita tese mavideos pa ndikanyora nziyo dzangu panguva iyoyo ndaibatsirwa nababa wangu kuti shona yewanyora nayo iyi apa dai wanga wadai apa dai wanga wadai nokuti ivo vanoimbawo mai vangu nababa vangu kungo chete havasati varekodha but vane urongwa hwekuda kuzorekodha saka vanomira neni chaizvo then um, ndazoroorwa handina zvekushaya support nekuti ndakapinda mumhuri yevaimbi zvekare e, murume wangu anonzi norman tapambwa anoimba uh, sungura music e, he's also a music producer saka akamira neni chose ndingati kubva pekutanga pakureketa the first album kusvikira pandiri iko zvino e, akaita take over kubva pakasiirwa nevabereki e, akandiumbiridza chose kudevelopa keriya yangu iyoyi vana vangu vanofarira music zvakanyanya e, vanenge vachitevedzera vakanzwa rwuyo rwangu ruchiimbwa vanoratidza kufara chaizvo chaizvo saka mm, ndingati im getting 100 percent support from uh, my family and friends and even from uh, the church vanondisapota chaizvo ndo kwatingatoti kuchechi ndo kunonyanyototengwa eh, music zvakanyanya because tinoenda nemaalbum eh, onotengeswa ikoko saka anotengwa zvakanyanya kudarika kuma record bars saka ndingangoti vandigere navo kana kuti shamwari dzangu kana kuti vakandikomberedza vanondisapota chaizvo musandisiye ndiko kamwe kambo katinoda kuti tinzwe kambo kandiri kutora paalbum usatya mhuri yezimbabwe ndinodaira kuti mukuitirwa zvakanaka zvenyu nechirongwa

nekuti vakakuziya ka ukafamba wega unorasika ngatigarei takakumbira isho mazimba wose kuti vafambe nesu nguva dzese dzese dzese dzeupenyu hwedu maita pambwa e, chirongwa chedu chiri kufamba zvakanaka ah, ndiri kufara chaizvo nokuti muri kunyatsonzwika hazvina kana kumboita kana problem kana kana Right, imimi semudzidzisi womumhanzi eh, uyezve nemakore amati mana womuMusic Industry, ndiri kukumbirawo ka kana mune masoko mairi matatu amungadi kupawo kune vari kuda kuti vapinde munyaya yekuva uh, mamusicians vari kuaspire kuti haa ndi ndoda kuti ndizovawo mumhanzi mumhanzi yechitendero kana any, any, any type of music ndoziva kuti kumba ikokoko kwane mhanzi dzakasiyana siyana madance hall zvese zvakadaro museve iriko sungura gospel iriko zvese zvakadaro saka ndeapi mashoko amungade kuadvisawo vari kufunga kuti vari kuda kuti vapinde munyaya dzekuimba idzi e, kune vaimbi vari kukura nevari kudawo kuzova vaimbi eh, ndoda kungovaudza kuti yeah, it's not easy hazvisi nyore kuti uzonzi warecord album hongu hazvisi nyore but uh, kana uri muimbi anoimba gospel music eh, ndinokukurudzira kuti Tsvaga Jehovha pakutanga. Tsvaga Jehovha pakutanga kuti zvinhu zvako zvigoendeka. E, Bhaibheri rinotiudza kuna Psalms 127 rinoti except the Lord build a house those who build it build in vain. Saka ukasatendera Jehovha kuti vavake newe chaunenge uchida kuvaka, unovaka pasina. Saka ndoda kungovakurudzira kuti mukaisa Mwari pazvinhu zvose, of course machallenges anouya but anouya kuti simba raMwari rigoonekwa kuti ah, eh, zvakamboita sezvaakuda kurema paya asi Jehovha vakamira vakaenda kurutivi rwedu. Nhasi ndiri pano. eh, ndarekodha homa album angu akati saka ndoda kungovakurudzira kuti shingirirai muri munashe muchitsvaga mwari mwari vanokubatsirai mwari vanokutungamirirai mhuri yezimbabwe zvakuitika panapa ndezvekuti ndakuchikumbira dharanodza dharanodza mukoma noven tapambwa dhedhi manga muri pasaidi zvenyu pamama pamadhama vachikurukura kaneni menyu mafaro pachirongwa kuchi pasina nyuchi handaitirwa ah, zvakanaka mufunge zvenyu saka dhara nodza mukoma nodza ndakuchikumbira manje ka imimi manje on behalf of madam mochipinda pamhepo mubva maonekera madhamu nekutenda vatereni nekutsigira nekutenda vatsigiri vemumhanzi vanofarira mhanzi vemadhamu ekaka ekaka ndozvatinoita hanzi namudhara tuku kusina mai akuendwe saka panga pana mai ndo pana dedi haa ah, full support chaiyo ndinokutendai mukoma ndinove ah, ndichapambwa dhara nodza dhara rangu ndikutsigira kwamunoita amai ndinoziva kuti haa ah, munomiramira munomiramira ndozvatinoda izvozvo yaye role model Eh, ka, nekuti zvinoitika ndezvekuti ah, even amai vachienda kunoridza munenge muripo ndimune muchiona kuti mishini iri kurova zvakaita sei uku eh, bhaz bhaz gita right mkomana men eh, pindai tinzwe pindai tinzwe pindai tinzwe mubva mangotipa zvatakumbira kuti mu- mutisvitsire kona vateereri Eh, ndoda kutenda vemafaro promotions vachitungamirirwa nadj mafaro ndinoti sando dzenyu sando dzenyu muri kugona basa muri kumira mira unoziva zvipo zvine kune zvimwe zvipo zva zvakaita kuhwanda unoziva zvisiri kumbonzwikwa zvakahwanda kuseri uku dj mafaro vari kuita kufukunyura vachitora Tatisingazivi kuti tine vaimbi vakawanda kudaro muZimbabwe asi nekuda kwaDJ Mafaro and Mafaro Promotions mm, vanozunza saga rizere nyuchi kuchisara paine huchi baba. Tinokutendai DJ Mafaro. We thank you so much. Tinokutendai nekutisimudzira vaimbi vedu. Ini ndakamirira madam vangu Rugare Tapambwa tinoti vateereri pese pamangonzwa kunzi Rugare ari kuridza zivai kuti Dhara Nodza Norman Tapambwa anenge aripo ndiye anenge akabata bhesi nekuti handingazorega mai vachifamba vega ka ndini zvedhedhi tinofamba namama Uh, thank you so much vateereri tinokutendai rambai muchititsigira rambai muchitsigira eh, rugare Munhu ane chipo she is a worshiper eh, munhu ane is a minister of the word of god anoshumira ano aburikidza nekuimba saka mutsigirei musapotei tinoenda kure naye thank you so much mhuri yezimbabwe ndinovimba kuti maitirwa zvakanaka nechirongwa mukati mezuva ranhasi pana ndiri kukurukura namai rugare tapambwa mudzimai wamukomano Tapambwa dhara nodza. Eh kaka manzo vachitaura hurukuro yese yafamba zvakanaka maita pambwa mwari akuitirei zvakanaka mukange mazoburitsa rimwe album futi motibata tokudzosai futi tichikurukura pamusoro penyu album iroro munongozivaka tataura kuti aiwa you never go wrong zimnet radio ndozvatinoita isusu mukatipa mhanzi tinoridza tinoridza ende hapana zvavanombotiita tinotoridza mufunge zvenyu right mhuri yezimbabwe regai ndichipedzisa nekamba kanonzi soko remuchinjikwa rinova title trag hanzi pane chakavanzika pachikomo checalvary uye pakunga kwake pazuva rechitatu pane nyaya iripo ipapapa kambo kafarirei kubva paalbum iyoyo shoko remuchinjikwa ndo mafambiro ataita nhasi mufunge mhuri yezimbabwe tapirirwa izvenyu nekambo kacho tapirirwa izvenyu nako